Aw, aquarium kan set up dawn a, aquarium hi lian vak lo a, feet hnih feet khat a ni a tank hi, tikhian gravel var khi kan han dah a, hemi ka dah hi a fu vak lo a, vawi khat kan rai start na tur a ni a, rai start set up a kan tih na tur a ni a, tikhian an han dah phawt a a mawngah. An chap darh leh vel a, tikhian he thil var ka dah hi hnuah ka inchhir leh a, a lak chhuah hleih theih tawh si lo a, an buai thlak khawp mai, sawi hlang tawp khan lo hmang ila a tih chi zawk tur kha nia. A tirah kan planting lai vel kha video in kan lo la lo a, hei hi plant vel kan phun zawh tawh hnua a ni a, tissue culture cup pakua vel kan hmang a, a hmaah khuan khu scent var ka dah khuh a lo fu lo ang reng khawp mai a. Daidanna kan lo siam tha si lo a, kan vawikhat tihna te a ni a, hei plant hrang hrang dwarf hair grass te, cuba te, chi hrang hrang crypto ho te pawh a awm a, heti lai a hnungah hian tonina a awm a, chuan aw tuna kan hmuh lai khu tonina a nia. Tichuan hei rock hi dragon stone a nia khawkhawh e army ni altaren tha ret na ki ai mi ni kan tih kha a nia hei pawh hi zung a kaih chho tan a soil hi a hnung lampang hi chu a chhah ve deuh hlek a kan rock hman hi zo aquatics lam in min rawn thawn a nia. Tunah hian an i riatna a ni a, hei ti hian kan tuam phui a, kan zu spray leh zeuh zeuh thin a, ni khatah vawi hnih khat te. A chhan lamah hian chuan an chhang em em pawn a la lang lo a, amaherawh chu a zung lampang chu an inkaih thuk thla zel turah kan ngai a, hei ti hian cling wrap hian kan khuh a, ni khatah darkar sawm pahnih light kan on thin a ni. Aw sawi tawh ang khan a hma a scent var kan dah kha fuh vak lo a, a indai danna kan siam that lo vang khan lak chhuah kha buai thlak khawp mai a, tikhuan kan la chhuak a, a hmah khuan scent ah soil ehh aquarium soil kan dah belh a, tah khuan ih carpeting plant lampang an phun belh leh dawn a ni. hian soil kha kan han dah belh ta a. Aw tuna hian a kar lina a nia aah kan phun dan te hi kan phun sawn ve leh zeuh thin a. Hei a hma lamah hian ehh cuba a awm a hnungah khian a hnung chiah mai khi dwarf hair grass a nia he ti laiah hian a sirah hian cryptocorin N T I. Pink panther flamingo an tih kha a awm bawk a heta hian kan phun a hnung chiah mai khi ranunculus inundutas a ni a hei a hmaa soil awl ah hian ehh monte carlo carpeting plant umm kan la phun leh dawn a chung tih chuan umm carpeting plant hi a rawn thlen ve leh phun nghal dawn a ni. Light te hi a man tlawm ang deuh hlek chi kha kan hmang a, nakinah chi hi rose ten kan la in update zel dawn a, tuna kan light man lai khi khi pakhat khi zanga man bawr vel ni ka hria, nakinah chi hi rose lampang ten kan la in update leng a, aw a hma lamah carpeting plant ho chu kan phun ta a, cuba ho kha khi a left side lamah khian kan phun a, a bak khi khi ho khi. dang ho carpet a mi tho khi eng nge nih Monte Carlo kan tih ho kha a nia khi AR mini pawh khi buk tha ang reng tawh khawp mai a hnungah khian Ludwigia dark orange a awm bawk a Tonina.

an tih ang kha a nia a hma sawn chho zel tur a ngai la eh heti lamah hian flame mosque an dah bawk a mawi chho viau tur a ngai ang tikhian kan aquarium ah hian tui kan la dah lova eh cling wrap khan kan tuam a light thi ni khatah darkar sawm pahnih te kan pe a tichuan ah kan phuh huh leh thet thet thin a. Chutih ang chuan hei hun kan hmang mek a ni. Tihian tui la leih lo ang an dahna chhan chu a roots lo insiam a lo in establish a, tui dah luh hunah pawha a zung a lo inkaih that a, a lan mai loh nan ten a ni a. Aquatic plants an nih avang erawh chuan tihnawn reng an ngai a ni. Heti lai tlang hek ang deuh hian hei heti lai hei hi rawh rocks. Hei hi engta maw tilai kua te tiang deuh hian hei heti lai pawh hi aw tih hian alo awm teuh a ka peih teuh tawh maw hei hi nia chuan a fertilizer velin a hneh loh niang te ka ti deuh a mahse ka peihna lamah umm-- Warm ang deuh mai enge kha i hna ei thin pangngang ang te reuh te te hi a lo awm a, a ek te pawh a lo awm ṭhet mai, ka that daih. Umm hei hi kan tank kan aquarium pakhat zawk a nia, hetah hi chuan kan dry start ve lo a, a tank hi chu upa ve hrim hrim tawh bawk a, mahse hei kan skate thar a, seiru rock te tree food te kan hmang a, neon blue rainbow aw dwarf rainbow te Raminos tetra tih vel te ho angel tih vel te an awm a hei hi chu a nawt tih lang ve mai mai a ni umm a plant ho pawh hi easy plant hardy plant deuh ho kha a nia hei co two chu kan hmang ve tho a eh amaherawhchu a D_I_Y co two ang deuh hlek chi kha a nia. Ni sawm riat vel kan dry start hnuah hei tui kan han dah a, sangha khi Denios man tlawm, Denios eng ang chi pakhat cheng sawmhnih man chi ang kha kan dah a, aquarium hi nitrogen cycle a la zawh lo vangin a lo in cycle nan sangha man to han dah kha tih thih palh te kha a hla awm a, filter hi. hang on canister kan tih ang chi kha kan hmang a chuan khitah a hnunga mi khi khi chu skimmer a nia a tui surface vela bawlhhlawh emaw khang tiang awm ang chi lo feel tar tu tur kha a nia hei sangha pawh-- An hrisel tha hle a hei tuna kan hmuh ang hian umm kan flat atang khan hei tui te pawh a lo tla fim ve deuh tawh a hei sangha te pawh umm an nuam an tih hmel hle a ni an tlem aw. zawr zawr mai a, kan tum dan chuan he tank ah hian neon tetra te red cherry shrimp te kan dah ang a, clean up crew ho te nen chhung thiang a tih tum chu kan nia celestial pearl danios galaxy raspberry te pawh kan la dah tur a ngai ila. Kan flat atanga kar khatna lo ni ve ta a hei diatom algae te a awm a eh hair grass leh khi monte carlo te pawh khi an melt an transition a a hma zawng khan tui kan dah lo va eh e march atanga sub march a tui kan han dah hnuah khan tihian an transition ve thin a, an melt ve thin a, nakinah an rawn in regenerate tur leh turah ngai ta ila tikhian tuna kan dinhmun chu khi khi a ni. Tonina te pawh khi khi in la hrisel hle mai khi tlai sir kila a hring bawk ve laih khi a ni a. Khi kan hmuh ang khian carpeting plant te ho te pawh khi he transition a tui pawn a an to atanga tui chhung a han dah khan tiang khian an awm ve thin a hei hi dry start ah chuan a ken tel ve a nia mah ruah chu tikhian a melt loh ho te khi an rawn hrisel chho ang a an rawn thlah. rawn pung zel turah ngai a hei carbon dioxide an pe bawk a aw heti lampang cryptocurrin ho pink pawh kha khi pink ehh pat ekin a bawr leh a diatom algae nia heng te pawh hi ni hnih ni thum hnuah chuan reh ve leh mai turah an beisei ila. hei moss ho kha nia khi khi flame moss kha a ni a ah flame moss kha ah lung a mi khi a ni a heti lam pang hian fisiden fontanas nili ni nga vel han han ral hnuah chuan khi diatom algae kan tih te pawh kha khi cryptocurrency pink a mi te pawh kha lo reh ve leh duap mai a. amaherawhchu khi dwarf hair grass ho te khi khi an melt a a hrisel tha lai te khi chu a awm a hei hi a hma ami carpeting plant te pawh khi khi an fere deuh a khi ti lai hnung lung hmaah khian liliopsis brasiliensis kha a awm a khi ho pawh khian-- tui han dah khan tikhan an lo melt ve a, an in transition ve a ni. An hrisel tha chho zel tur a ngai ang. He lamah hian khi kilah khian Tonina a awm a, khi kan hmuh ang khian a melt nasa hle a, hei hi chu kan in chhan zo lo mai thei a, plant danga kan in replace a ngai ang a, a hmawr lampang a hrisel tha lampang khi kan han cut ang a, kan han phun tha leh chin ang a. enge emaw kan an zel dawn ni. Aquarium dry start planted aquarium hi chu dawh theih te ngai a khi khi Liliopsis brasiliensis kha nia hei hi Cuba ania carpet plant khi. Tikhian neon te ṭate pawh khi kan han dah ve ṭan a, chung lam aṭangin hian thlir ila khi khi lut wigia dark orange a ni a, a la dark lo a khi khi ranakulasinaduttash a ni. lungah maw so pawn hrang ve zel a, a hring khi rock bula mi khi Crypto Parva a nia, hei Reniculus inundatus kan hmuh lai sawn a ni. CO two leh light hi, CO two hi light on hma darkar khat velah in on turin timer ah kan set a, light pawh hi timer ah kan set a, Chi hi Rose kha a rawn la thleng lo a, hei X five a mi kha ang tiang pahnih kha kan la hmang ri a, khi neon tetra kan dah tawh bawk a, Autosyn class te an awm bawk a, shrimp tlem a zawng nen. Lung a mi tuna kan hmuh lai hi Phoenix Moss kha a ni. A hma laia a sen buk luih mai kan hmuh AR mini kha khi a melt zauh a, pot plant in AR mini thauhin an han thlak leh a tih vel chu ni. Melt hi awm ve nual a ni kan plant te ah hian. Ei army ni pot plant khi mi pawh khi hrisel tha vak lo a, chuvang chuan hei hi nymphelia aromatica tih emaw ni chu chuan hei an replace dawn a, hei tui zar ken dan te la zai lo cheng chung khawp mai a, a lo lang ve duh deuh hrim hrim bawk nen a tir phei kha chuan tui zar tel lo in kut khan kan phun a, hei tunah chuan tui zar te kan nei tawh a season te. Hma kan sawn ve zel. Aw kan livestock thenkhat an ti la ngila. Heta mi hi red cherry shrimp a nih fawk a, a sin har thin khawp mai a. An la sen tha vak lutuk lo a, khi ho pawh khi. Kan flat atanga kar rukna vel a ni tawh a, hei hi kan dinhmun chu a ni. Aw hei hi kan aquarium pakhat zawk kha a ni a, hardy plant, easy plant deuh hlek ho kan dahna, hei kabomba te, aah. Kan han dah belh a. Hei hi he video atana kan main tank kha a nia khi a lo bet khi Otosin class ho an nia a hnunga Tonina kha a melh nasa kan tih kha kan han thlak bawk a khi AR mini pawh lo hrisel tha leh hluah hluah tawh khawp mai a saw ti lai hnungah sawn Rotala high red kan dah bawk a hei kan enge ni kha tuna rawn lang zawk chiah kha he flame moss te pawh khi khi ah chhang reng khawp mai a khi auto sin class bet va mai a hetah hnung lamah hian tunina kha ih rota la valley chai an tih mi a lam hi har thin khawp mai a mai pot plant in kan han replace a a hma khian khi rota la age ra te awm bawk a. hma chu kan sawn ve khawp mai kan chi hi rose light te pawh kha lo thleng tawh a khi a lang ready made ve ta zuih mai a a khi ar mini te pawh khi khi hrisel tha tawh khawp mai a carpet hi rin ai hian pung chak lo va live stock lam ah hi chuan hma kan la sawn lo a kan dah belh lo bawk a. khian khi filter awm na te khan an sawn chhin a ah mahse fu vak lova tuna ka dah na khi ngaiah kan sawn let leng a umm chi hi rose light tunah chuan kan hmang ta a timer te pawh ngai lova amah hian bluetooth app a nei nghal a tank pakhat zawk khan ti lang ve leh lawk ila khi raminos te rainbow te goramist ho inchawhna ei mek. Khi tikhian hma kan sawn ve zel a, kan dry ah kan flood atanga thla hnihna vel bawr chu ni tawh ang. CO2 indicator te pawh kan dah kha a sirah khan bowl ah khan beta sen an dah bawk a. Khi tia han thang vut vut chi kha a ni lem lo a aquatic plant hi nghah ve ngai a. Liquid fertilizer te nen uluk taka enkawl ve ngai a ni. Tuna rawn lang mek hi Galaxy Rasbora, Celestial Pearl Danios an tih bawk kha a ni a. Chuan a pawl leh a sen ho khi Neon Tetra a ni. Mawi khawp mai. Neon Tetra hi chu an tam pawh len mawi a, an inzui dul dul a. Suling Fish kan tih ang kha an ni a. Tetra nia khi focus fuh hi har ang reng khawp mai khi celestial pearl danios galaxy raspberry pawh khi a nalh khawp mai a panga vel an awm a a then hi chu an lo bir rû a ni. khi neon petra te pawh hi a han dah belh le a hnung a khi rotala high red te pawh khi khi an nalh ang reng tawh khawp mai a a tlai carpet erawh hi chu hei a la kaw deuh a khi shrimp te an awm a tun lai hi red algae hair algae kan tih ang chi kha kan ngah ang reng viau a then fai ve zeuh zeuh a ngai hei auto sawing class a nia khi. Aw ka nau in pasal a neih vang ten aquarium kan maintain tha vawk hman lo a in thlah dah hi painted aquarium hi chuan a haw ang reng khawp mai a. Pat ek algae hi an rawn pung nghal hluaih zel mai a chuvang chuan planted aquarium ti tur hi chuan Teimak ngai em em a, he khati chin zawng kha ni phawt se hei kan hmuang hian aquarium dang African cichlid ho dahna tur te pawh set up kan la tum a khi lung kg sawmthum leh soil kg sawm borewell hi kan stock tawh a, chungte pawh chu video in kan rawn la leh zel dawn a ni.